Hi, Wana Madalo. Hi, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your humble Swash. Ni vile nakambe hi an interesting video. Pastor Bimengana va release matsalwa ya ntiyiso nga swi na ma two months back va release matsalwa ya leswi va lavaka ku hi endlela swona if vo wina vu president u vhoteliwa i va wina vu president va va president ya tiko hinkwaro ra South Africa yes mhani va ri twenty twenty four national provincial elections manifesto i va ku number one introduction of minister of religion i national assembly va ri loko se ku hlanganiwile na ti-president letin'wana hinkwato va ta make sure leswaku ri vona va introduce-a va hlamusela leswaku ku fanele ku va na na minister ya religion. laha minister ya vukhongeri laha ni ku nga ta hamba ku monitor-iwa ku ri a ku na vuboxeri va teka teka mali ya vanhu ya minyikelo swo fana na sweswo a ni ma swi tiva ku na ti-minister to tala minister of health, minister of transport, minister of education ivi ku na minister of police ku nga loyi bibikele mhisa n'wana wa ku biha swonghasi na na tidloko letiya to endliwa nge i jeepers creepers. Sathane ee hi ndlela yaleyo ina mhani ivi hi ya ka number two a ku increasing salaries for traditional leaders including the indunas i ri i ta ngetela muholo wa wa tihosi ta le makaya a swi ta ndini ni ku katsa na tindhuna ta kona a ku increasing grant for old age citizens to six thousand. and no granny must get their grant in town. They must go back to their local grant points or tribal offices. Uh, edimani u ri u ta meka sure leswaku ku ri a ngetelela midende ya vakokwani wa magrizini yi fika ka va 6000 a ku ene ku hava kokwani un'wana na un'wana loyi a nga ta a holela a a tlhanu na tlhanu a malamulelo giyani u swo fana ndzi ni nyika xikombiso

Yes u ri u ta make sure ku va na education ya free kusukusela crash ku fika ka vanhu lava nga graduate hi leswi a vulaka swona post graduate hi leswi a vulaka swona laha tiyimana a ti vula timhaka ta ku ri vanhu lava nga ta dyondza va ta hamba va kuma swakudya mahala or va phaka am not sure about that a vulavula na hi transport ya vanhu lava yaka xikolweni vana lava yaka xikolweni a vulavula na NSFAS ku fanele ku ta va na. NSFAS ya machudeni hinkwawo irrespective ya ku u huma u ri a swi nge yi hi ku u huma ka background ya njhani ku family ya kona yi fane yi loko yi ri na mali wa yi kuma NSFAS even though yes leswi a vulaka swona Deans number five a ku. Total end to load shedding i ri hayi Dieman u ri hayi i ta vheta a herisa load shedding hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla yes ma number six clearing of criminal records after saving of a sentence by inmates lani u ri loko vanhu lava va heta ku serve swigevenga swi heta ku saver e e malembe ya swona le jele le u ri loko se swi hetile wa swi rhabisa kusuka criminal record liya ya ku a nga ha ri na record ya criminal ni so ku a ta kota ku kuma ntirho everywhere hinkwako laha ku mintirho ya kona especially government yes leswi a vulaka swona Demas . mara why a fanele a sula e e e tintiho ta swigevenga hayi mani gevenga i xigevenga mani a xi a xi beriwi mavoko mani hayi khona yes mani a hi yeleni mahlweni reopening of all colleges of education in south africa ri ta pfula ti-college hinkwato ta la south africa i ta pfula ti-college nakambe ta la south africa hinkwato ta ta dyondzo. yes especially ni nga nyika xikombiso hi Giyani college khale xi pfaliwini hambi marhumbi lexiyani na vanhu vo tala va dyini mali ya marhumbi ya kwala Giyani college kwala yes xin'wana xa wena tax ehe hi yisa mahlweni ya ka number eight changing of current constitution of the republic. Ya u ri u ta vheta a cinca vumbiwa bya Republic of South Africa especially Gaza. Yes number nine xi sale xi ri twenty four seven titliliniki na na swibedhlele swi ta va swi kha swi tirha a ku na ku tliliniki ya pfariwa a ku na ku xibedhlele xa pfala ko xibedhlele a xi se tshama xi pfala ko va ti-clinics hi leti ni nga ti vona ti pfala ene titliliniki to tala namadyambu ti pfarisa hi mhaka ku. community ku na swigevenga leswi yaka lani swin'wana swi ya swi ti swi mbale ti-makeup swi humese na khwiri lani swi hoxetele donetele something hi twa onge i pregnant woman i ya ku bebuleni kasi va rhoba manese tikhompyuta timali tifoni ndlela yaleyo ivi se ku ze ku decide-iwa ku fanele ku pfariwa ti. titliliniki leti namadyambu ti nga ha tirhi because va rhobiwa vanhu lava hi ndlela yaleyo so demand u ri u heta make sure leswaku ti ti operator twenty four hours ku nga vi na loyi a vabyaka i va nga koti ku pfuniwa yes mhana a race ya ni vona yi ri xapu leyi mara hayi ku fanele ku deliwa na mali tigevenga leyi se hi ta deal-a na wona mali tigevenga lama njhani yi kha yi la ta ma rhaba a tintiho hala yi vulavula hi ku rhaba tintiho lowu ti heta ku saver e sentence ya kona i fanele a endla yini. a rabatiwa a nga ha ri na criminal record hi ndlela yaleyo mara halwa va ri va la ta operatisa titliliniki okay a hi yeleni mahlweni number ten introductions of police counsellors and nurses in school ya hi oro u ta meka sure leswaku ri ku va na manese eswikolweni ku va na tikhanselara eswikolweni ku va na maphorisa eswikolweni hi leswi ni twisisaka swona hi ku ya hi mina yes ku ri loko vana va xikolo va tlhorholana or va fayitelana va strong va tlhuvana swilavhu leswi maphorisa ya ta kota ku control-a no khoma lava va nga na nandzu ivi ti-councilors tinese hi leti ti nga ta kota ku endla yini. ti va tshungula the same time loko ku ri van'wani va ta va vavisekile or un'wana a phijiwa a wela hansi a fita ku i laha medication a fita like laha ku vutshunguri yes manese will be available in the school hi ndlela yeleyo kumbe n'wana a tshuka a vabya out of no where yes ivi laha va ti-counsellors hi vona va nga ta endla yini va nga ta khansela va ku tshamela hansi va ku guide-a leswi . hanyani so or ndlisani leswi na leswi na leswi na leswi swo fana na sweswo yes man ina mani hi ya ka number eleven minimum wage of four thousand five hundred to all retail employees petrol attendants na secret guards u ri ta meka sure leswaku a meka sure i ri ta meka sure leswaku ri va va fanele va hola muholo wo wa ma four thousand five hundred retail employees um swi fana na hi lava va va ku. loko i nghena xopeni i kha i lava ku xava mpahla la ku xava brentwood la hi vo va va ku landzelelaka hi le ndzhaku ivi va lava ku ta ku komba ku e va lava ku ta ku pfuna va ku komba ku leyi sayizi hi e what what swo fana na swa or va ku komba ku famba ya ringeta la swo fana na sweswiya hi vona va tlhelaka va hakerisa hi vona va tlhelaka va ku phutsela va cheletela tipulasitikiwini va ku nyika kahlekahle hi vona va lava vu vu vu vu hi vona va lava yes hi ndlela yaleyo ivi hala tlhelo i vulavule hi gym. na hi lava ku chela petrol na ma security guards na ma security okay yes ivi hi ya ka number twelve no raw minerals must leave the country before being processed for radical creation of permanent jobs and doing away with E_P_W. bihi yes u ri a laniwani a ku humi swicelwa swo karhi swi ya handle swi nga rhangiwanga swi phurosesiwa kwala swi nga rhangiwanga swi swekiwa kwala ma ni twisisa na golidi yi rhanga yi vupisiwa or swo fana na sweswiyani swi swekiwa kwala i ri lava ku make sure leswaku a create mitirho mitirho ya permanent kwala kaya South Africa evandleni a make sure leswaku ku nga ha pfuki ku ve na i.

na ti-intrapreneurs, intrapreneurs hi lava va endlaka ma business or va tekaka risk ya ku humesa mali yo tala va endla business va karhi va tiva ku vo va ta vuyela profit lero na loko vo ka ku nga vuyi profit leyi va yi lavaka va ta va va risk-ini hi vona va vitaniwaka intrapreneurs okay. Local retail shops to procure from local farmers before outsourcing. tixopo ta kwala kaya kumbe mavhengele ya kwala kaya ma ta rhanga lama kuma or swo xavisa swona kwala kaya before ti kuma swo xavisa swona ku nga swakudya swakudya swe le handle kumbe contract kontraka hi sweswo swo mi sayina ku mi ta hamba mi dilivhelana something swo fana na sweswo hi vula a ni hi nyika example hi sweswiwa hi ti-farmer hi hi hi nyika example sweswi hi tifeme ku va ta hamba va dilivha let's take va dilivha matamatisi. loko ku fika nkarhi wo karhi va dilivha ku fika nkarhi wo karhi wa dilivha swo fana na sweswiya hi leswi a vulaka swona Demas yes yes number fourteen yi ku no private securities and cleaners in all government buildings and departments to allow. in sourcing or a ya la a ringeta ku hlamusela loko a ku na ma security lawa ma tiphurayivhete na lava tlilinaku va tiphurayivhete loko hi va tiphurayivhete va va nga ri va government lavawa i ri a va nge pfumeleriwi ku ta va ta tirha ka ka ti ka miako ya government let's take the cleaners ti ya tirha xibedhlele ma ni twisisa. swo fana na ma security ma va ma tirha xibedhlele ma ka ma nga weli eka mfumo kahlekahle ma ri ma private ma nga ri ma mfumo i ri a va nge pfumeleli ku nghena va tirha ka ti-building letiya yes let's go number fifteen prioritise locals for tenders before outsourcing i ri ta rhangela a rhangisa vanhu va le kaya va kuma tithendara before ti kumiwa hi vanhu va le handle. Number 16, all local municipalities must have water drilling trucks for boreholes to the communities timasipala hinkwato vo greater gagash municipality ri va fanele va kumeka ku ri na titiraka leti nga ta hamba ti borha mati number 17 strengthening of SOEs and reopening of all airports u ri Dhimana u ta pfula ti-airports hinkwato leti a ti pfariwile ti kota ku function especially leyi a yi ri ka Siyandhani le ka Siyandhani mos ya leyi nga ka Siyandhani u ta make sure ku yi pfuriwa hi ta hamba hi khandziya hi ya Dubai mhani wena mhani ina mhani number eighteen. Reopening of all mines located at rural areas u ri u ta pfula timayini leti a ti pfariwile leti nga tshama ka ti-rural areas, rural areas hi le switandini yes a ti-village-ini ya especially ni nga nyika example leyi nga ka ma a ka Madonsi. na tin'wana na tin'wana leti nga tumbela na yin'wana yi nga kona yi nyika sayiti ra ka mapayeni kwahala nhoveni kwahala ya ku ri ta pfuna ti-demons okay yes mhani a hi fambeni number nineteen attractions of investors to open firms. and industries for job creation a ku i ta make sure swa ku a attract-a lava nga ta ta va ta invest-a invest-a ni ku i vuvekisi ku veka mali u ku ya swo fana vuvekisi leswaku ri vona vavekisi lava va kota ku pfula yini tifeme na ti-industries for mintirho kumbe va hi endlela mintirho hi kota ku ya ku tirheni mhani heyi mina ni karhele mhani ku xavisa cold time na airtime la. na leswi swa ti-YouTube ni karhele swilo leswiwani se na ku retire na ku tshika swilo leswi number twenty empowering artist players actors and entertainers ya ni nga add-a na YouTubers. Yes, i va ku five hundred thousand incentives for national players call in before salaries okay yes mhani a ku laniwa i ta nyika ti-artist matimba ti-artist lero wa ti hlohlotelo i ta hlohlotelo ti-artist especially Mister Post ehe loko a va nyika matimba lawa a vula leswaku hlohlotelo kumbe ku va nyika matimba lama u vula leswaku i ta provide ti-gigi i ta provide ti-gigi or ti-gigs for Mister Post na lavan'wana hinkwavo yes mhani i players va lava tlanga tlangaka swilo swa swa tibolo bolo yes ivi ti-actors lava act-aka va lava mi va tivaka kwala ka Gaza va act-aka act-aka. switoritori sweswiya or national kwala South Africa a ni vula la South Africa ta va empower va va tlanga yes va lava act-aka na ti-entertainers entertainers mina ni nga ti chuzela Tshinya Vantshwa ni chuza Fiksoni ni chuza Mazinxini na Helele ku nga mani. ku nga Mazimbabwe va ta va huma Zimbabwe va fana lava yes hi vona ni nga ta vulavula hi sweswo ivi a ku five hundred thousand incentives incentive for national players car i ri ya va vanhu va yisa lava i ta va empower so i ta va motivate hi ku va nyika five hundred thousand lets take munhu wun'we a nyikiwa five hundred thousand kumbe va nyikiwa va ri e some sort of like team. va nyikiwa five hundred thousand ku va motivater yi ta nghena mali liya before ku endliwa ya salary ya vona a ni va na ti-salary leti va ti holaka va hi boha va tlanga tibolo hi ndlela yeleyo mina la ka leswi a ni hlaya swona ni ta ku phu choyoo but before hi famba kwala. loko mo langusa xilungu lexi nga laniwa hambi yena Ben Mayengani a nge xi hlaya lexi this is too deep lexi nga tsala leswiwani xi very educated and educational system or very educational man yes eh, mina nga ku yini eh, eh, before ni famba Eh, ben mayengana u siye xi xin'we ntsena lexi xi nga ta tsakisa vanhu lexi ni lavaka ku xi vula sweswi hina tingwendla hi wela kwihi hi fane a hi lavela vavasati n'wana i xave Tazz i fane hi fane hi laveliwa vavasati ku ta bazi ri rhwale vavasati va tele hi fika hi phakiwa tiko hinkwaro hina tingwendza hi vula hina tingwendza yes mhani ina mhani hi nga ku yini na. Ya leswi a nga swi vula la mhisa loyi swa tsakisa nyana swa hlohlotelo nyana mhani why hi nga hi ya vhotela yona e A_D_P leyi hi tshika leswi swa ti-A_N_C leswa swa lowo tumbeta mali ehansi ka matirasi lowu yeses ingaku yini na no well mhani ngani a ndzi ta kombela mi nga advertisement ehe mi tlhe mi subscribe kwala okay xap xap.